Dan il-bersall li inti timmaġina, sewwa, fejn Malta għandha tmur biex tkun Malta aħjar, da ġej minn xi ideal f'moħħok, f'moħħ Salvu Mallia, jew tara xi gvernijiet oħrajn preżenti jew passati li nistgħu nemulaw? Ifhimni, id-difetti se jibqa' dejjem għax aħna bnedmin u, imma, imma l-edukazzjoni is a key. Eh, ma rispondi l-mistoqsija. Inti, meta tikkontrasta l-pajis u kem qiegħed gravi l-pajis, let's say, qed tikkontrastaħ ma' ideal f'moħħok jew qed tikkontrastaħ ma' eh, gvern jew pajis jew sistema li ġili kien hemm fil-passat jew preżentament li nistgħu ngħidu isma' ejja nippruvaw tal-inqas naslu għal dak il-pajjiż. Ħana dak ibini, għax indur mal-lew żgħir. Jiena minix nazzjonalist.
Eh.
U laqas qatt se nkun. Ah, jiena anke meta ħriġt magħhom, meta xna nazzjonalisti għattilhom jiena l-bandira tiegħi ma l-bandira Maltija u l-lider tiegħi l-kuxjenza. Għalhekk ma tlajtx ovvjament, ġifieri. Biss Jiena naħseb li l-sistema meta kienet ġifieri meta tħanna fl-Ewropa, naħseb li l-ħsib kien aħjar kif immexxu l-pajjiż, veru iktar bil-mod. Imma slowly but steadily, l-aġla għattu sa maġla dejjem friħhom jagħmlet. U din nista' naraw mill anka l-istorja riċenti tagħna. Veru hemm ċertu drittijiet li veru, veru jiena jiena pereżempju għalija Kint gay, ma interessani, ġiviri. Ma interessakx?
Kintix gay, jo, jo, mux bieċa ti għaj, għamil, it's your life, inti tista t-tajxa kif trid. Imma di li, li, eh, per eżempju, xaġa bħal di nużawa politikament, saret għazzizni, per eżempju. Xaġa bħal? Bħal di tal-gays, il-rajt, da. Ah. Għalix, għax eh, l-intenzjoni għazina. L-intenzjoni biex nħolqu paraventu. U veru, jina naħseb li La daħluna fl-Ewropa, waqt l-amministrazzjoni l-oħra, naħseb li dak iż-żmien kien aħjar. Jien naħseb li s-sistema kienet aħjar li, per eżempju, mhux ma sarux kazzati, għax saru ħafna kazzati, dan jiena dejjem hekk għad, ma tistax tippretendi li jkollok mara jew raġel perfetti, il-partner tiegħek se jkollu difetti kultant taqabbiżilek ukoll. U kemm qabżu għali li nazzjonalisti votajt kontri għax minn għalija li Joseph se jkun veru dak li qalli hu, li ma kienx. Imma imma konna rispettati, jien naħseb da affett li tpissu bidejk ġifieri. Mhux ma tgħid li ma kienx hawn Ma kienx hawn korruzzjoni, ma kienx hawn. Eh, eh, Nasib korruzzjoni kien hemm minn. Il-korruzzjoni mhux il-korruzzjoni mhux se tneħħiha qatt, qatt, qatt, għax inti fidejk qed jgħaddu il-miljuni, imma altru kif kif għatlek l-ewwel tkun politikantu ssir korrott bħalma kien Lorizant pereżempju, dak kien politikantu sar korrott. għax il-flus għamewh jew bħal Ninu Zammit, kien hemm ħafna minnhom dawn. Imma l-tru li tidħol blit u bl-idea li l-għada li tuħu il-gvern fidejk tiftaħ kont il-Panama, dik id-differenza kollha, ġifieri dawk kienu korrotti l-ewwel. Umbagħad biex e, e, perpetwaw il-korruzzjoni tagħhom li għandhom f'moħħhom, saru politiċi. And this is the whole, that is the big difference. Jien naħseb li din hija ħaġa li ħadd ma jista' jmerja. Mhux qed ngħid li qed ngħalek, għax jiena mhux qed ngħid li nazzjonalisti kienu l-ġenna tal-art, imma jiena ngħid kieku llum inħabtu l-bib tal-Ewropa jibgħatuna nitnejku. Dik kien era aċċettawna, anzi riduna. Sewwa, xi ħaġa kien hemm. Jien niftakar jien naf kien hawn Is-swar qed jiġu rranġati, kraw karkta naqra sens ta' kultura. Jien personalment għad nazzjonalisti ma tantx mort tajjeb għax ovvjament il-bażużli dejjem ikunu, ġifieri, u jiena qatt ma kont bażużlu. Eh, jien dik dejjem ħassejtha, ġifieri taħt in-nazzjonalisti, jiena xorta ħassejt li eh, aħna konna parti mill-grupp eskluż. Iva, u hekk se tibqa' dik, dik hekk se tibqa'. Dika da pajjiż żgħir,

U mux qed ngħid kull minn mar St. Edwards huwa fucking baħlan u liba, ma hemm uħud baħlan u liba mhux ħażin. Eh, ara Mark, Mark mar St. Edwards u mhux baħlan u liba, għatex kemm ħobbu.